Den nos sekshon di Mèrsé i Liderazgo awe nos ta bèk ku e sekshon aki. Despues di un ratu ku nos a tuma algun tempu di pousa, nos a bini awe ku un lider pa nos, un lider ku sigur ta inspirá masho ku hende. Ora mi menshoná bosnan ken e ta, bosnan no ta duda di sa kaba ken e ta, pero ta un persona ku años a bin pa lucha i salvaguardiá e interes di nos grandinan. Men ora mi menshona esei, nos tin huntu ku nos e presidente di Fundashon Nos Grandinan, ku ta Jesel Rosaria Coffy. Jesel, danki pa akseptá nos invitashon. Danki pa t'e abri den sekshon di Mersei i Liderasko. Anto, konta, kon bo a abri siman? Ki di bon bo tin? Bon, na promé lugá, despensa, bon siman. Danki p'e invitashon, porfin mi ta huntu ku bo Wendel. Wendel bisañeto di Mai Nicha, shen sinku aña. Ai si. Bon si man e televidentenan tambe, mi habi si man hopi bo. Sigur sigur. Ora bo tende e palabra liderazgo, kiko ta nifiká pa bo? Liderazgo mas bien ta un persona ku ta guia un proseso, e ta na kabes di. Kalke proseso den bida, anto e ta un persona ku tin hopi karga. I tambe e ta un persona ku tin ku wak tur ángulo. Dus e ta e no ta un tarea fásil. Awor, konosiendo Gisèle, ku bo tin un abilidat úniko di a konektá drenta sigur ku nos grandinan, anto bo a bini ku e interes pa krea Fundashon Nos Grandinan. Unda esaki a sali? Di unda tur kos a kuminsá? Bon, el a kuminsá mas bien dor di mi tata, pasobra e tabata presidente di upa, Union pa Penshonadonan di Antia Hulandes, pa kasi ocho aña. Dus e tabata un periodo kaba, despues nan a bolbe eligi ele pa un di dos periodo. Pero e temporada ei maña mi tin ku makabi gradua, maña mi tin ku bin Kòrsou purá, pasobra tabata tin un asuntu di salú ku mi tata, di kual mi tata ta manera mi dios. Amen, despues di Dios na mundu ta mi Tata. Anto, m'a bin Kòrsou mesora ora m'a tende ku e lokal ku e tin ei por dun'é ataka serebral. Mesora ami ku ta esun karakter mas fuerte den mi famia, mesora m'a pone pia abou mi di kuné bo no ta sigui mas, paso ta mi so por para mi Tata Engelert. Anto mi di kuné bo no ta sigui mas paso bo salú ta mas importante pa nos. cu e trabou pa pensionadonan. Despues cu mi tata a pasa via di operacion recupera bek eseynan, mi ta mira un tristesa den dje pasobra e no ta yudando su co pensionadonan. So e tambe ta un pensionado. Ora bon tin pensionado, anto tin esnan cu ta cobra, e personanan cu ta cobra pension di bees. No ta tur ta penshonado. Penshonado ta ect hendenan cu tin dos, tres penshon, cu tabata tin funshon antes den gobierno of den empresanan cu nan por yega na nan penshon mas grandi. Anto amper tipo e hendenan ey, mi tata tabata traha, anto el a ripara of ami a ripara cu el a cuminsa bira tristo cu e no ta bezig mas. Anto e ora mi di, Bo sa kico tata? Mirando cu hende grandi ta den un huki, Mirando cu na Merca tur cos ta draai rondó di hende grandi for wad betref nan experiencia y sabiduria, what about mi cuminsa bringa pa nos grandinan to abo ta bira mi consehero general cual ta un tarea mas dificil cu locual cu bo tin? Cual di mes no ta berdad pasobra upa ta mas dificil si paso nan ta deal cu leynan grandi. E di cu mi ok bai anto mi ta para bo tras anto asina y tiki tiki Fundacion Los Grandenan despues di un par di aña a bin establece y mi tin di bisa cu e merito cu tin ta cologa riba mi cabes ta bay directamente pa mi tata cu no ta bin den publicidad. Pero e ta esun cu ta guia e proceso tras di cortina. Y sin dje mi no ta nada. Awor bo a conta cu bo tata su rol ta asina importante den bo bida. Con e carera di. Gisèl ta ta? Kin kon Gisèl a kuminsá? Ku kuantu aña i ke mes? Kon kon Gisèl? Kin kin ta Gisèl? Rosaria Kòfi, promé ku Gisèl a bira Rosaria. Bon, am na mucha Gisèl tabata un mucha hopi mala mucha ke men di skrek van de burt. Mi ta kere mas bien dor di e karakter fuerte ku mi tabata tin òf ku mi tin. Anto komo mucha bo tin e karakter ei pero na mucha. Dus bo boka ta grandi, bo ta hancha de vorste. Bo ke hasi tur kos, anto hende grandi e tempu ei, pasobra e tempu ei bo mester sa hende grandi ta tin bon grep riba nos. Hende grandinan e tempu ei no tabata gusta, so bo ta muchu spiertu, bo ta muchu, Mondu. mondu, anto tin di nan ku gustaba ku ta bisa, hey, e ta sabí, pero esei tabata Gisèle antes, pero danki na mi mayornan. Cu na hinca mi den tur cos. No ami so, ami cu mi rumannan. Nos a bia, nos ta den Pathfinderij, nos a bay tur tipo di les di piano, cuarta, nos tabata den, nos a bay deporte, nos a haci tur cos cu nos tabata tin di haci na mucha. Anto, ora cu bo tin, ora bo tin un mucha den bo famia cu e tin un caracter di mala mucha, no wak mala mucha. Hinkele den mas tantu cos positif posibel, pasobra e karakter ku e tin ei ta un karakter ku ta bai hasiéle e hòmber òf e muhé di mañan, kemendi un hende pará den su sapatu. Anto esei ta lokual ku a sosodé ku Gisèle. Dus, òngeacht ku mi tata ta pará mi tras, mi dilanti, kon ke sea, e lokual ku mi ta ei ta e persona ku a hasi mi awe, anto ku guia di mi mayornan. Pasobra mi mayornan tabata strèng, kemendi ántes e fat tabata kai normal. Un ta manera awor aki ta kinder mishandelen ban yama polis no antes ta coregi bo cu efa of djaleu nan ta manda bo cu un cos. Esey ta algo cu a yuda bo den bo carera? Sigur cu si. Bo ta sinti cu nan a hasi me e tic corigibel nan ta yuda pa un hende por caba di desairar su mes? Sigur sigur pasobra wak bo no ta hañele tur dia. Un ta tur dia mi tabata hañele. Ora ku mi hañele ta pasobra mi mi mes ta sinti ku ey nan a rabia di bèrdat bèrdat mi ta fout. Pero mi tabata haña amor si. Pasobra ora ku mi kuminsa yora di mes bo mes a a dèdi si lidel gèl dus hòmber ta e e tata ta bai mas mihó ku e yu muhé. Dus ora mi kuminsa yora ta serka mi tata mi ta kore bai. Pa e fa kuma kabe haña portá serka dje mes. Kemen di asina i asina i basikamente nan a kombiná straf ku amor. Hoor, kiko of ken, behalve di Gisèl su tata, ta un role model i inspirashon komo lider pa Gisèl? Bo sa tin diferente. Tin diferente, anto mi no ke kuminsá menshoná nòmber pasobra mi no ke lubidá un di nan. Pero sí tin dif, manera no bira ayer lus, abo mes ku ta mas chikí ku mi ta manera un role model no pa lemb'é bo ni slèm bo ni nada, pero kiko ta sosodé ku hendenan ku ta bai dilanti den bida pero serieus luchando, anto nan ta cu e idea chikitu haci grandi of un idea grandi cu ta imposibel haci'e posibel, pa mi e tipo di hendenan ey ta hendenan cu mi ta look up to, e por ta mas grandi cu mi, e por ta mas yong cu mi, dus pero ta variosnan ta aci. Awor kico ta e moto? Tin cu ta hasta defunto, manera señora Irene Monte van Grieken, señora Nidia Ecurie, tabata un dje personanan que many, nan tur dos Ta personanan boka masha grandi mes, ke mendi mi tabata ègt look up to them tambe. Enton kiko t'e moto òf e legasia ku Giselle ke laga den bida? Umm, ku m'a make a difference. M'a make a difference den e sentido di no tabata tin niun klase di atenshon pa hende grandi, esei tur hende sa. Ta huele suerte, Cas di Anciano tabata tin Union di Pensionadonan di Antia Hulandes, tabata tin otro asociacionnan di pensionadonan of hende grandi, pero ora cu Giselle a yega, Giselle a trece un revolucion positif, caminda Giselle a pone cu hinter un comunidad a cuminsa dirigi nan bista riba hende grandi, cu hende grandi No ta hende inepto, no ta un berguensa pa pais, no ta hende cu pasobra nan a bira hende grandi nan no ta hala rosea mas. Ta hendenan cu nos tin mester pa progreso di nos pais, pasobra si bo wak nos pais con el a bin ta evoluciona cronologicamente, nan ta para prome cu nos tur. Anto ta nan por bisa nos kico a sosode manera ahora aki na aña djusnuebe binti bin ariba? Pasobra si nan a nace na aña djusnuebe sero shete mes nan tabata baby te cu cinco aña nan no a por corda. Bo a comprende? Dus ahora aki nos tin e hendenan ey cu por conta nos di ban bisa djusnuebe binti bin ariba. Dus e e hende grandi ta e ta e ta bal hopi. Anto si bo wak nos e hende grandi ey tambe tabata. Asina ki, anto nan a sera wowo, habri wowo, awor aki nan ta hende grandi. Awor, wak nos aki, nos ta pichon pichon, pero mañan ku Dios ke ora nos topa otro despues di por ta henter un dies aña, hey Wendel, kon ta? Nos tambe a pèrdè nos, nos kontaktonan, nos tambe a pèrdè forsa, por ta nos ta zi der yong uit ku hui bruk en todo, pero nos no a ta e hendenan yong mas manera nos tabata ta. Anto, Hopi hende mester ta konsiente ku awe bo tin edat relativamente hóben òf adulto, pero un djis aki bo ta den e merkado di hende grandi. Ta p'esei mi ta keda boga mas tantu posibel i ta p'esei mi ke make a difference boga tantu posibel ku trata e hende grandi awe manera bo ke wòrdu tratá mañan ku Dios ke. Pasobra mayoria di nos tin e suerte pa yega edatnan grandi ku Dios su poder. Anto si bo Ban bisa por ehèmpel, maltratá un grandi. Ban bisa físikamente, ma e angu Dios ke otro ta bin maltratá bo físikamente. Bo tin ku wak bida gewoon estilo di what goes around, comes around. Bo a komprondé? Anto, nos mester ta hopi konsiente ku e edat ta sigui subi. Dus esei ta e. E regla di bida, esei ta e regla di bida ku Dios a pone, nos no por hasi nada kontra di dje, por ta oit nos tur lo topa den un paraíso ku nan ta bisa ku nos ta bai topa, ku mi tambe ta kere den dje, pero awor aki lo bai bini e etapa kaminda nos tur tin un morto, anto nos tin ku biba mas mihó posibel pa nos por tòg logra edatnan grandi riba pia, anto bon na tino. Manera mai Nicha? Sigur. Gisèle. Mi ta yama bo danki pa akseptá nos invitashon. Mi ta semper sera nos sekshon ku un núkleo di e mensahe ku bo a trese. Pa ami tur lokual ku Gisela papia di dje televidente tabata ta balor. Pasobra for di chikitu no ta importá un lider mester balorá pero tambe mester wòrdu balorá, pero alabes tambe mester duna balor na otro. E esensia di bida, e legasia ku bo ta laga ta ku No ta importa di unda bo ta, di unda bo ta bin, kiko bo ta hasi, pero semper bai tur hende mester tin e mesun balor. Ke men, kiko ku bo hasi sòru pa bo balorá un otro. Ta den e esensia bo krese, pa kiko ku bo ke hasi, ku lokual ku bo duna, lokual ku bo planta, lo bo kosechá mañana. Ta mañana ku Dios ke. Sigur sigur Giselle danki. Danki na bo tambe. Televidentenan a seki nos ta ban un break comercial y djis nos ta back cu mas di Mercee.